arweinydd yr ardal weinidogaeth Bro Padrig, dwi i, uh, ond hefyd arloeswr um, efengylaidd dros uh, yr ardal ehengach dros gogledd yr ynys. Um, felly, ar yr un pryd, dwi'n gwneud y gwasanaethu yn, yn yr eglwysi ac yr, y bedydd, priodas, angledd ac yn y blaen. Ond hefyd, um, mae gen i gyfrifoldeb i datblygu gweledigaeth newydd ar gyfer gwaith bach yr eglwys i, yn enwedig yr eglwys i bach uh, sy'n sy weithiau, uh, maen nhw'n gallu cael y teimlad o beth, beth rwan mae cynulleidfa yn fach, um, beth ydy'r dyfodol, uh, pa fath o gobaith i ni fel cynulleidfa. Um, hefyd yn y, yn y gwaith fi, dwi i wedi datblygu syniad o fetysau, fetys fel um, ti, ti twt, ti bychan, um, ar gyfer purpose o gweddio um, efo'r drws ag yr agor 24-7 i pobl i ddod i mewn i Gweddio, just uh, gadael ei gweddiau yn yr eglwys. Um, just syniad o, i, i ddweud wrth bobl, dyna eich ti ar gyfer gweddio. Dydy hi ddim uh, clubhouse, ti clwb i just pobl arbennig. Mae'n ar, uh, ar gael i bawb i ddefnyddio i cysylltu â Dyw. A mae gennym ni Embro Padrig, Llanbadrig, uh, a dwi'n dwi licio defnyddio teitl uh, Betws y Môr. Mae gen i Llanflewyn, uh, Betws y Mynydd, y Mynydd Mechell, a hefyd Llanrhwydris, Betws y Maes, yn canol, yn llythrenol mewn canol y maes um, yn ymyl y môr. Wel, mae'n ffodd roedd hyn rhan o, yn, yn, yn fy ngwaed, yn fy ngorffennol pan ro'n i'n plentyn. Uh, roedd fy nhad yn ficer in, in the Channel Islands ac roedd o'n datblygu eglwys i, um, o, oh, just eglwys, oedd yn, yn just ymdrechu ac yn dod yn wan ac y groedd fy nhad yn gweithio mor galed at um, dwy'n pobl i ymuno mewn tîm i um, ail sefydlu yr eglwys mewn ffordd. Yn, dwi'n gallu cofio um, y, y proses dros y blynyddoedd. Mae'r eglwys yn dal yn, yn blodeo yn, uh, yn Jersey. Uh, ac trwy fy mywyd, roedd gen i um, y teimlad, o'n i eisiau gwneud yr un peth. Yeah, yn sydyn. O, oh, y gweinidogaeth fel aloesol. O, oh, mae'n uh, match. Wel, dwi'n mwynhau dros ben y proses o just meddwl am posibilrwydd, rhywbeth sy'n posib yn um, beth sy'n yn yr adael, beth ydy yr, um, yn, yn y DNA yr adael, yn, Beth ydy y ffordd gorau i, i ddatblygu rhywbeth i um, estyn, um, i estyn um, tu hwnt uh, muriau yr eglwys i cysylltu â'r cymuned lleol uh, yn ymwedig pan mae'r eglwys yn, yn just bach, yn just tipyn yn edrych just tu mewn um, ac ella mewn ffordd wedi anghofio am um, uh, estyn i dynnu pobl arall i mewn. Dwi'n mwynhau dros ben uh, llunio tîm o bobl i, i tynnu, uh, dynnu pobl gyda'n gilydd i um, rhennu yn y gweledigaeth. yn teimlo, o, da ni eisiau uh, ymuno â, â chi i wneud rhywbeth gyda'n gilydd. Dyna peth rwy'n mwynhau uh, llawer iawn. Wel, mae'n rhodd, mae heriau mwyaf, dwi'n meddwl, mae nhw'n ymaferol. Jyst pethau sy'n cysylltiedig, cysylltu â'r adeiladau ac â rheol, rheolau yr, e, yr eglwys fel cyfan. Yr eglwys yn Cymru, mae rhaid i ni wneud pethau mewn, mewn ffyrdd um, uh, swyddogol um, a llenwi llawn o uh, ffurflenni, um, just lot o waith weinyddol i wneud um, yn ymwedig pan mae gennych chi, wel, fel fi, saith o adeiladau i just i dango fel fi ac gadael weinidogaeth Bro Padrig. Ie, yeah, dyna her mwyaf dwi'n meddwl. Na i ddweud, um, ewch eti, ewch eti, ond hefyd ar yr un pryd, gwrandewch ar Lais Diw. Mae Lais Diw yn, yn dawel, um, mae'n mae fach weithiau, just, mae, mae Lais Diw fel, fel sibrwd, a mae'n haws, o mae'n hawdd uh, Just i, i mynd, fynd, fynd ymlaen. O, oh, mae gen i llawn o syniadau, dwi'n prysio dros ben. Ac anghofio am gwrando ar lais Dyw. Yn, mae'n peth pwysig dros ben i um, gwaith arloeswr, i, i gwrando hefyd. A weithiau aros, mae aros yn anodd i fi am fod yn um, amyneddgar hefyd. Ond Dyna peth sy'n um, hanfodol hefyd i y gwaith, just amyneddgar, ond llawn o egni ar yr un pryd.